nechemberi dzangu muno eh.
musareva henyu mazita
vakareva vese eh. nyandaireva vanga vasinei naizvozvo eh. nokuti vaitoita zvekukukudzana kuti mukuru ndiani makomomu Paizo ini ndakarohwa na Benson eh, muzukuru wa mazimbabwe eh. Benson akarungwa na mbuya wangu wanzi eh, vakoma vamai vababa vangu vakuzvituma vakuzvituma ukati ah, kesari warobwa iwe nani ndikana Benson kwa Benson ah, muzukuru wa vazimbabwe

Kem. Benson wafa. Ah, vaizimbabwe wati kana zvaipa. Ini wende pupu mafuro. Ava vanditi hayi wavo mwana nawo. Ndakapuwa mukaka wangoone zvimwe zvazvakangoita zvazvo nokumwa ukaa nobva nangokushuwa kumusana. Kazhanda. Ujaisen avo nokuhomanyirana vakuzvituma mbuya vangu ini vakoma vamai vababa vababangu vakati hevewe zvokwadi hangu ndibetserei nai vanyajena ndibetsere vanga vachii vanga ari mujena ndibetserei zvokwadi musavurayi muzukuru wangu Haasi mwana wangu, muzukuru wangu wondorera paimba. Haa, kuka, asi zvichapamhuka mumubusi. Asadero. Benson uya nokuta kubva wakabva ipapa wakatirakata nokuvisiwa apo agara wazimbabwe apo uye benson wamuka chifumi chifumi chaana benson kuka haa ukasariwe unodana nambuya vanambuya vana vuroyi saka zvoreva kuti vuroyi huriko hakuiko huriko kuna munhu wakashandisanga mumumwe eh. nokuti mambuya angu ose indo aziva ose kubva

Ah, zvakana. Saka zvapera here? Takutikana kuti apa pane nyaya dzekuti. Nyaya yovuroyi vampunga. Eh, vuroyi yaive nhaka yomumba. Kana mbuya vachiroya mai vamai vaiti kana vogwara vopa mwana wavo sikana bwaigara eh, mudava mvura imba yasingapurunyubwi mbuya vasina kubudziwa mbuya vaya vokwama mwana wavo sikana vaiti vuno kuchengeta kwaunoinda hauna unogekuderera eya mai vayavo kana mwana wandowanikwa wavo wabereka muzukuru wambuya vaya eh. eh, vaipavo mwana wavo huro ihwohwo humwe hwaigara muchinyanga kuitira kuti chisapunhiwa kana muchibhotoro chegirazi chachibhotoro kuti zvisa usambokanganisa nokuti hauchazovuwani right. wahusingakanganisiwi eya waiti kana vasezvara pamusha pawanikwa vakavhiringidza wanano yake kana vamwene vainga wainga waindoreva kuna mai kuti ini ndinogara magariro akati murume wangu unondida asi vamwene avasezvara eh. vano haiwavo ita rova Ndandibwaikwa munyama yehuku yaunokarira iwe. Eh, kana mbuya vakafa vasina wavapa eh. vaizomuka
somweya kuita mamutsamurimo mamutsamurimo aizoneta pakuti eh, aizodya vana
vanozvagwa nouya muzukuru uya Vanhu vondofamba voti ah ndimbuya vane vanotsvaka kuti vaite mamutsamurimo mamutsamurimo kureva kuti vaite basa ravo ravaibata Alright.
saka motoenda kwamai mukwendi kana kwamai robert kuti mundorachisa uroyi ibwobwo kana mukwendi iye chaiye baba vakaurai Ewe. Saka uroyi hwamazuva ano bwava hwokundotenga hahusati huchi hwamadzinza eh. bwava hwokundotenga chimwe chikwambo eh.
mamwe masatanist uroyi
eh, unopedza vamwe iwe uchida kuti urarame mararamiro akanaka iye zvino munyika yetinayo ukangosvika zera mapfume chinomusiyisa chii norufu ani munoona manje wotopuwa zita iroro kunyange wakanaka mm. asi ndinozotenda hangu kuti kereke dzakaya dzichibetsera vanhu vanodzingirigwa dzingirigwa kumakereke vanoendawo mweya iwawo vachingodzingirigwa dzingirigwa vachibviswa bviswa avo zvinhu izvozvo asi vuroyi havusati hwapera havuperi vuripo ukavona mwanasikana awanikwa Ana pamuviri vamweni vakangoti mimba yazi yomwana wangu hauzvari mushe unoinda. Ndatenda hangu. Ah, tinotenda wambu.